Başlaýas Döwran Rejep bilen täze temalar, täze mowzuklar taýýarladyk. Bu günki temamyza Döwran Rejep ýene Amerikadan gatnaşýar gepleşmek üçin. Hawa Döwran, aýt birki zat.
Nähili ýagdaý? Men welin sorag berip başlamak isleýän. Sen gezelençde bolduň. Öz gezelenjiň barada aýdyp berseň ondan soňam öz mowzuklarymyza girip başlarys. Hawa, şu bir, bir aýlyk wagtyň dowamynda Ýewropanyň birnäçe ýurduny gezmek miýesser seretdi. Gezdim, geldim, şeýdibem ýolda gepleşibem bu, bu zatlar planlapdyk, welin bolmady. Awa, men diýdim, e, başga-başga ýurtlarda kaňam bir gürleşsek, o taýdaky şu wagtky e, duýgularyňy, ýaşaýan tejribeleriňi hem paýlaşsaň diýdik, ýöne hiç e, wagt tapyp bilmedim. O wagt tapyp bilmedim hem ýada boldy. Armadan 27-28 gün soň geldim men aýlyna. Indi haýsy ýurtlary gezdiň?
E, haýsy ýurtlary gezdim? Finlandiýa gitdim. Hawa.
Helsinki şäherinde boldum o taýda. Onsoň Latwiýada boldum, Rigada. Onsoň e, Polşa gitdim, Warşawa. Mhm. Onsoň Pariže gitdim, Fransiýa.
Awa, suratlaryňy Instagramda gördüm. Awa, onsoň Germaniýada Münhene gitdim, Frankfurta gitdim. Onsoň Awstriýa gitdim. Garaz, e, şeýdip gezdim. Tomsuň keýpini, öz ilini çykardym. Häzir hem şu ýaşap ýörün, ýöne ýadaw, erbet ýadaw wagtlar. Kän
Sen öz e, eneň, ejeň hem bardy. Ejeň bilen başga ýurtlary gezdiň öýdýän, hemmesini gezip bilmediň öýdýän. Aw, 5 ýurt gezdirdim. Soň bir görkezäýin diýdim, Türkmenistandan geldi. Daşary ýurdam köpden bäri çykmandy. Onsoň bir gezeli göreli diýdik, ogluň okaýan ýerini gördi, uniwersitetini, ýaşaýan ýurduny. Aw, täze zatlary gördi-de, yzyna dolandy. Hawa. Iň esasy saňa aýdan sözi nämedi?
Iň esasy aýdan sözi. Bir hili ýatdan çykmajak ýa-da şo gezip ýörkä. O Ýewropa indi bir agaçlyk ýurtda, ýaşyl kän bolan soň şo Türkmenistandan gelen adam näme bizde çöl zat bar, dag bar. Bu ýaşyly görüp bir ýaşyň täsirine galdy.
Agaçlaryň. Tokaý kän. Haladym.
Gaty gowy. Tebigatyny gowy gördi şöyle.
Sen iň ýatdan çykmajak ýeriň niredi? Ýa-da wakaň? Hmm, men ýatdan çykmajak wakam. Eee, Münhendäki adamlaryň we Germaniýa Frankfurtdaky adamlaryň şu güler ýüzlügi, adamlar bilen gatnaşygy gowudy şolaryň. Esasanam zatda Münhende. Münheniň tapawudyny gördüm. Hawa, ta indi Germaniýanyň iň gymmat şäheri. Aýlyklary hem ýokary, ýaşaýyş standartlary hem ýokary. Ýaşamak hem gymmat. Ýöne adamlar näme? Hemmesi bagtly. Güler ýüzli. Men görenlerimde, birem transport sistemleri gaty oňat işleýär. Köpçülikleýin transportlar. Metrodyr, awtobuslar. Gaty gowy işleýär.
Skowen. Nawa.
Germaniýada men bilşime görä hemme zat wagtly wagtyna sekundly sekundly işleýär. Awa, ediladi, ediladi. Yani meselem iň ärkisi bir dostuň bilen gürleşjek ýa-da görüşjek bolsaň, edil wagtynda bir kiçi minut gijä galsaň, gaty görýärler kän halanoklar. Ola bir, ola bir iki üç minut öň barýarlar-da, öň taýýarlyk. Şo gijä galmak gaty aýyp hasaplanýar. O gijä galmak jemgyýetde bir kabul edilmejek hereket-de. Dogry.
Men Finlandiýa gidesim gelýär. Baryp görmedik ýerim. Finlandiýanyň hasam zadyn içinde ýaşap, ýaňky bilim sistemasy ünsümi çekýär. Şony öwrenesim gelýär. Seň zat ünsüňi çekdimi hiç bir zatlar öwrenip bildiňmi ýa-da Finlandiýa barada bir zatlar aýdyp bilersiňmi? Finlandiýa barada näme aýdyp bilerin? Finlandiýanyň okuwyny bilýän. Men Helsinki uniwersitetine baryp gaýtýan aram-aram. Helsinki adam kam barýan. E, or, olaryň zady e, köpräk üns çekiji. Orta mekdep okuwy, başlangyç orta mekdebi. No. E, Bir pisa dip sina var ya datta. Hmm, yurtdan arasında. Şu sinalarda Avrupa'da Estonya bilen Finlandiya birinci ikinci daymış. Ha, şu dünya yüzünde bilim sistemasında iň öňde var ya yurtdan biri. Awa, şular şularyň özüne özüne degişli öz aşak bir e, sistemasy bar da okuwça az ýük mündirýärler, ýöne özlerine hereket etdirýärler-de. Köp zady okuwçylaryň özleri jogapkärli-de. Nemmetem, ay ýalňyş bilmedim, altynjy, ýedinji klas çenli synag edilenok. Ö- Öýüş berlende, öýüş berin- berilmejek bolýar, bermejek bolýarlar. Meň bilşime Ee, görä ok- e, öýüş berenoklar. Öýde etmeliler. Hemme zat okuwda. Hawa. Hemem e, okuw sagatlary 2-3 sagat. Ondan köp däl bilşime görä.
Dogry. Onsoň birem gowy görýän zadym men görmedim da o zatlary biziň ýurdumyzda ýa başga ýurtlarda okuwda meselem ýerden barsa Estoniýada da okuwçy ertirlik berýärler okuwça döwlet mekdepleri orta mekdepler ýa başlangyçda da ertirlik ertirlik berýärler onsoň birem öýlän nahary bar. Ha. Şuny Döwlet okuwçylary nahar bilen üpjün etýärler-de. Bulam näme olaryň ýetişigine peýda edýän bolmaly-da. Meň pikirim. Belki, täsir edýän bolup biler. Men şo zatlary öwrenmek üçin şo taýda bir ýyl ýaly ýaşasym gelýän. Onam öňümizdäki ýyllarda göreris zat.
Ýaşap bir ylmy iş zat etjek adam bolsa Türkmenistanda mugallym gowy bolardy. Şo taýa gidip ýaşap, şo taýdaky mekdepleriň içinde bir aralarynda oturyp näl bolýaka diýip sistemany görüp ýazyp çyzyp öz analizini etse gowy ýaponiýa näçinji ýerdeka ýaňky pisa ekzamenlerinde e, ýaponiýadam dünýäde başdaky bäşlikdemi hadi ýalňyş şolam ha
men şony ýaldyr öýdýän
Ýap, Ýaponiýa tüweleme olaram erbet däl. Eee, zatdan ortalamadan hemişe ýokarda. Hawa. Osaň eee, ýeri häzir görüp otyryn welin. Eee, Hawa, men şu wagty görüp bilemok.
Dogry. Zyýany ýok. Meselem, meň şu wagt bir ýapon tanaýanym bar. Maňa iň esasy aýdan zatlarynyň biri, hemme arassaçylyklary özleri edýärler. Hiç, başga hiç kim edenok. Her kim öz arassaçylygyndan özleri jogapkär. Ýaňky Ýanki hajathana bolsun, ýanki synplar bolsun, hemmesinde hemmesi öz özbaşdak jogapkärçilik çekýärler. Hümm. Şoň şonsuz ünsüm çekdi maňa aýdanlaryna.
Ine, iki müň on bäşinji ýylyň PISA datlaryna görä, netijelerine görä, matematikada ilkinji bäşlikde diňe zatlar. Hatda ilkinji ýedilikde diňe Gündogar Aziýa ýurtlary, Singapur, Gonkong, Makao, Taýwan, Ýaponiýa, Hytaý, Koreýa. Şu birinji birinjiden bäşe çenli öňüňde bar bolsa sanap bilersiňmi? Hawa, başdaky ýedilikde, başdaky onlugy aýdaýyn. Hawa.
Sing birinji Singapur, matematikada. Singapur, Gonkong, Makao, Taýwan, Ýaponiýa, Hytaý, Koreýa, Şweýsariýa, Estoniýa we Kanada. Ýa Estoniýada girýär.
Ýaşap gören ýeri. Ow, başda. Ow, başdaky onlukda.
Onsoň okamakda. Ýa okanyňa düşünmekde-de. Ow.
Ondadam, eee, ondadam, ondam birinji Singapur. Hmm. Onsoň Gonkong, Kanada, Finlandiýa, Irlandiýa, Estoniýa, Koreýa, Ýaponiýa, Norwegiýa we Täze Zelandiýa. Gowy eken.
Onsoň bilimde, takyk bilimlerde.
Orta Aziýadam Singapur, Ýaponiýa, Estoniýa, Hytaýyň Taýpeýi, onsoň Finlandiýa, Makao, Kanada, Wýetnam, Gonkong, Hytaý, Koreýa we Täze Zelandiýa şeýdip gitýär. Üýtgeşik, Singapur onda hemmesinde öňe çykýan eken-de.
Singapur hemişe birinji. Onda biz Singapurdan men hiç bilemokdym ýöne bir bir aý öň men Singapur barada kitap aldym. Çala okadym täk okamok. Hatda şo kitap alan günim Singapurly bir adam bilen tanyşdym. Haýran galdym bir kitap aldym. Soňam ýolda biri bilen tanyşdym. Olam menem singapurly diýdi. Çagakam Amerika gelipdim zat diýdi. Ýurdumyz ösýär, eýleň-beýleň şon ýaly gürrüňlere girdik. Singapuryň ýöne ylymda öňe gidýänini bilemokdym.
Hä, Singapur tüweleme gaty öňdäki ýurtlardan biri. Dünýäniň merkezlerinden biri. Ýöne şeýleräk zat bar, Singapurda Singapur dünýäň iň kiçi ýurtlaryndan biri. Ha. Müň dady tutýan meýdany müň kilometrede, müň kilometr kwadrat kilometredem ýetmeýär. Ýedi ýüz elli bir müňde. Hawa.
Onuň ýaly ýene-de başga ýurtlaram bar, kiçi-kiçi, tapawutly. Dünýäde ýüz ýetmiş altynjy orunda tutýan meýdany boýunça. Ilatam Türkmenistan ýaly bäş ýarym million. Bäş ýarym million. Dünýäde ýüz on üçünji. Şo taýdaky tapawutlaryny öwrenmelimkak diýen biz. Näme üçin şolar tapawutlyka?
Hawa. Onsoň başga näme zatlar? Başga başga adam başyna düşýän baýlykda şo GDP per capita-da dünýäde sekizinji. Bäh. Altmyş bir müň ýedi ýüz altmyş alty dollar bilen. Gaty baý. Gowy san. Hawa, dünýäde passwordy iň güýçli ýurtlardan biri. 100 100 160 ýurda da wizasyz girip bilerler. Bä.
Aý onda bir wagtyň geçmegi bilen öwreneris-ä özbaşdak. Belki indiki öwrenenlerimiz indiki podkastlarymyzda gürleşeris. Belki ylym barada ýörite şun ýaly mowzuk açarys. Ýaňky ylymda öňe gidýän ýurtlaryň tapawutlary näme, näme üçin? Şuňa doly o, o, o temany bu gün gürleşmeli, gürleşmegi planlamandyk. Hmm. Indikilerde belki şony edip bileris. Hawa nesip bolsa edip bileris. Bu şu podkastlarymyzy etmegimiziň sebäbem biz özümizi ýetişdirmek birinjilik bilen. Men özüm barada aýdaýyn-da. Hawa. Hem özümizi ýetişdirmek hem öz öwrenen zatlarymyzam paýlaşmak. Hawa. Dogry, onda bu gün zady halypaçylyk, rol modelçilik, ýanki birini mysal almagy gürleşeli diýdik. Mysal almak dogrumy, birini halypa görmek dogrumy, dogry dälmi? Näme näme üçin bir adamy biz halypa görnüşinde görmeli? Näme üçin görmeli däl diýen soraglara jogap tapjak bolarys. Hä, indi nusgawy adamlary gözleýärsiz. Nusgawy nusgawy adamlarda näme bolýar? Meselem, her kim özüne bir nusgawy adam saýlaýandyr-da. Hawa. Çaga kakamyzy, ejemizi nusga edinýär özümize. Hawa. Okadygymyzça, kitaplarymyzy, taryhymyzy öwrendigimizçe, e, başga nusgawy adamlar durmuşymyza girýär. Onsoň, käbir adamlar Magtymgulyň ýazan şygyrlaryna telip, ony nusga edinýär. Ýa Albert Aýnştaýny ýa Nýutony görýär, şoň ýazanlaryny. Ýa Ibn Sinany görýärler, ýa Omar Haýýamy görýär. Her kim üýtgeşik adamlaryň eden uly işlerini görüp özüne nusga edinýärler. Hawa, ýa-da mekdep döwrüni mugallym bolup biler.
Hawa, mekdep döwründäki mugallymlaram esasy nusgawy adam bolup bilýär. Hawa. Ony özüň halypa diýseňem bolýar. Ýöne halypa bilen indi şägirdiň arasynda göni gatnaşyk bolýar. Aragatnaşyk bolýar.
Onda biz rol model diýip aýdaýaly. Halypa bilen şägirdiň arasynda aragatnaşyk bolsa, rol model. Käbirleri bagşylaram mysal alaýýar.
Hawa. Nusgawy adam diýsek, nusgawy adam diýäýeli, türkmençeläp aýtsak. Şony mysal almak bu, bir adamy.
Hawa, şu nusga adam indi görelde olmaly da, zatlar, ýaşlarymyz. Onsoň ýaşlarymyz hem, çagalarymyz hem olardan nusga alýar, görýär, hä, hawa, bu e, jemgyýete peýdaly adam, men hem şu adam ýaly jemgyýete peýdaly boljak diýip-de. Hawa. Sen şon ýaly çaglygyňda bir ýadyňa düşýän zatlar barmy? bir adamy bäh şu şul adam ýaly bolsadym ýa-da şun ýaly şoň ýolundan gidip bilsem diýen bir üýtgeşik adamyň boldumy? Biz men çagatym sabaklarymyz matematika laboratoriýasynda geçýärdim kazin ýalňyşmasam. Matematika laboratoriýasynda sabaklar bolýardy şonda diwarlarymyzda Akdepäniň birinji orta mekdep diwarlarymyzda ötüp ötüp geçen matematikler bardy. Şolaň atlary suratlar durýady. Gaus ýene bir zatdy. Şolara seredip durýadym. Bular nähili adamlar bolduka? Bular biziň zadymyzda, mekdebimizde diwarlara dagy ýapyşdyrylan boldy. Uly zatlar edendir diýip şo wagtlar matematika gyzyklanýadym men. Şolary azrak käbir taryhyny okamak mümkinçiligim bolmady welin, ýöne şolary seredip bir ilkinji zat döredi, hyjuw döretdi, hä, şular uly adamlar bolmaly, şular jemgyýete kän peýda ýetiren bolmaly eden işlerinden. Olaram ýetirendi-de, matematikada uly açyşlar eden, formulalar tapan, öz teoriýalary bar. Şeýdip, ýöne biziň iň bärki şo meň ýaşan obamdaky orta mekdebiň diwarlarynda atlary bardy-da. Hmm. Sen sen durmuşunda badym bu nusga badym. Men e, çagalygym bar. Ýanky sen aýdan döwürleň haýsy ýaşlaň? Haýsy ýaşlaka? E,
99-njy ýyllar. 99-njy ýyllar. 90
99-njy ýylda Men
öz özüme çaglygymdan nusga edinen adam biraz gülkünjiräk hem bolmagy mümkin belki ýöne köp kişiň durmuşynda täsir etdim kal ýan men Maýkl Jeksony gaty özüme nusga edinýärdim. Hmm, näme üçin? Michael Jackson men 95-nji, 94-nji ýyllarda tansyny etjek bolýardym. Çagalyk ýyllarda. Aýdym, aýdym şu taýdaky sahnada özüni alyp barşy o wagtlar eýle kasetada görýärdik-de, VHS kasetalaryna ýaňky prakada alynýan ýerlere gidip şo taýdan näme täze gelen bolsa alyp görüp edýärdik. Şoňa meňzejek bolýardym. Elime zatlar alyp aýdym aýdan bolýardym. Hatda or başlangyç mekdepde zatda Michael Jackson çykyşlary hem edýärdim. Azyndan bir iki sany çykyşym bardyr köpçüligiň öňünde. Michael Jackson tanslary eýlen beýlen. Şon ýaly nusga edinen e, wakam bar benim. Tüweleme.
Tüweleme. Daşary ýurduň, daşary ýurduň aýdymçylaryny nusga edinip özüňe dim ýokarda bir näme saýlapsyň tüweleme. Ol dünýä belli aýdymçy. Aw. E şo aýdym höwesim hem şoň bilen başlady. Ýöne Indi ulalýaň, görýäň, köp zatlary öwrenýäň, soň seredýäň, ýaňky rol modelçilik, ýaňky birini nusga almak dogrumy diýen bir sorag emele gelýär-de. Men Mesela Hawa. Michael Jacksony nusga almalymy, näme üçin almaly? Ýa-da diňe Michael Hawa. Jackson däl, bir e, surat surat çekýän adam başga bir e, surat çekýän adamy, ussat birini mysal alyp biler. Ýa-da başga Hawa. nähili kärler bar? E, Aa, Maşyn oňarmak men- diýeli.
Ow maşyn oňarmak. Tennis oýnamak deli. Ýüzmek bolsun. Her kim öz ýaňky ussat. Ussat adamyň tapawudy bar. Ýaňky ukyby güýçli bolýar. Şon şoň üçin mysal alynýar. Ýöne şol adam doly mysal almalymy diýen bir sorag emele gelýär.
Hawa. O her her kim durmuşda bir bir kemsiz gözel bolmaz diýýär. Hawa.
Şo ýaňky nusgawy adamlaryňam hemme taraplaýyn nusga almagam kän bir hökman zat däl. Hawa. Meselem, eee, meselem, köçelerde ýaş çagalary görýäň, futbol oýnap ýörler, arkasynda, meselem, abraýly futbolçylaryň atlary bar-da. Hawa. Şodur futbolçylar görýän futboluna söz ýok. Edýän käri, işi, meşgullanýan zady söz ýok-da. Hemişe üstünlikden, ol üstünlikden bu üstünlige böküp ýörler. Ýöne zady görýän, adaty durmuşyna seretýän gämir e, peýdasy ýok ýalda. Soň şuny edýän işlerinde kemçilikler bar. Hereketli adamlar bilen gatnaşygynda zadynda. Köçede Gaty gaharlanýar, eýtýär, beýtýär. Sada adamlara garaýşy üýtgeşigräk. Olar näme jübüsinde puly zady bar. Indi şo adamlaryň hemme zadyny özüňe nusga edinmek gerekmeýär-de. Hawa, meselem, meň özüm köne Ronaldany nusga edinýärdim. Futbas, futbol oýnaýan döwürlerim. Köne Braziliýa Ronaldo barada aýdýan. Ýöne başga bir tanaýanym bardy, täze Ronaldo ýaňy ösýän döwürleri futboly höwesjeň bir tanyşlarym, dostlarymyň biri ýatsa-tursa Ronaldo bilen ýaşaýardy. Ýaňky Hawa. şu täze portugaliýaly Ronaldoň suratlary bolsun, telefonda wideolary bolsun, şu gün näme etdika, ertir näme etse, şu näme et- ýaka diýip, eee, şony nusga edinýär-de, şoň bilen ýaşaýar. Ýöne men şony dogry kabul edemok, eee, şu günki pikirimde. Hä, näme üçin? Näme üçin?
Edil ýanky ussatlygyny mysal alsaň hem bolup biler, özüňe nusga edinseň bolup biler, ýanky top oýnanda haýsy e, allamak diýilýär, fintler diýilýär. haýsy fintlary edýän, şo allanda şo gol atmak üçin haýsy oýunlary edýänini nusga alyp bolarmyka diýýän. Ýöne öz durmuş ýaşaýşyny doly nusga almak dogry bolmazmyka diýýän. Sebäbi her adamyň bir kemçiligi bar. Her adamda bir erbet taraplary bar.
Hawa.
Hemmämizde bar. Soň men şuny ýa adamyň ehm häsiýetini mysal almagy dogry kabul edemok. Men adamy men şeýle bir söz aýdaýyn öz pikirimde da netijede. Adamy özüme diýen. Adamy nusga alma. Adamyň häsiýetini nusga alma. Diňe alyp bilseň adamyň göz ýetimi bar-a. Meselem, bir bir zady gowy başarýarmy, gowy edýän bolsa, adamyň göz ýetimini nusga al diýen bir netijä geldim özüm özümde. Meselem, bir adamy men nusga alýan bolsam, şol adamyň pikir düşünjelerini nusga al. Şo tarap şo zady edýän bolsa, şo tarapdaky edýän işine beren göz ýetimi bar-a. Şony nusga al. Sebäbi adamy doly men nusga alsam, erbet taraplaram bar. Oňa gören ýaňşydan hem bilen ýaşap bilmeýän men. Sebäbi men özüm aýratyn bir öz öz başdaklygym bar. Men başga on ol bolup bilmeýän men. Ýöne şo taýdaky göz ýetimini alyp men öz durmuşymda ulanyp bilerin özüme dogry kabul edýän bolsam.
Hä. Düşnükli. Dogry, dogry aýtýaň. Birini, birini doly nusgalsaň, oňam ýalňyşlarynam nusgalyň özüňe. Gözüň ýapylýar-da. Hawa, meselem, aýdymçylar, meselem, aýdymam aýdýardyk. O, her hili üýtgeşik klipleri görýäň. Bäh, menem şuny ýalak, o, meselem, gyzlar bilen klipler düşürýän aýdymçylar bar, dogry dälmi? Ýalaňaç. Şeýle beýlem. Soň aýdym dünýäsine giren, aýdym höwes edýän adamlaram şol bolmalymyka meselem bir aýdym üçin klibini görüpmi şon ýaly düşüresi gelýä. Şon ýaly aýdasy gelýän bolsa sen şon ýaly bolmaga borçly däl. Sen şon ýaly bolmaly däl, dogrymy aýtsam. Seň öz pikirleriň bar, öz durmuşyň bar. Dogry.
Sen hem şol Dogry ýaly ýalgaş. gyz gyz bilen klip düşürmeliler diýjek bolýan da.
Hä. Eý, o her her her adamyň şu ýank başda belleşimiz ýaly bir kemçiligi zady bar. Sen e, her adamdan iň iň gowy zadyny almaly, birem ýank aýdyşyň ýaly göz ýetiminde dünýä garaýşyny bir üns bilen e, seretmeli-de. Nähili saňa peýdasy degjek zatlar, seniň öňüňi ýatyltjak zatlar almaly-da. Dogry.
Ha, Men bärde bir hili akyl satýan, maslahat berýän ýaly gürleşemzok biz. Diňe özümiz barada gürleşýäs-de, özümize maslahat berýäs diýen ýaly. Adamlaram, diňleýänlerem ýalňyş pikir etmesin, bular näme maslahat berýän, sire ýaraý zat diýmesinler. Akyl satýas. Akyl satýas. Biz özümiz akyl satýas. Sizem diňläp bilseňiz, kabul etseňiz belki. Owa, bir-birimize akyl satyp oturýar. Owa.
Bir baş aljak adamym ýok. Ýok, akyl satmak däl-de, pikir paýlaşmak, dogry bolsa almak, ýalňyş bolsa almaly däl. Men şoň ýaly karara geldim. Sen nähili pikir edýäň? Dogry dogry men ylalaşýan köplenç seň bilen. Şu şu temadam ylalaşýas ikimizem bir nusga adamdan hemme zadyny özüňe geçirmeli däl kopýalap özüň durmuşyňa näme diýilýär oňa uýgunlaşdyrmaly däl-de sen özüň üýtgeşik adam senem özüňe görä bir zat döretmeli hawa biriniň täsirinde galyp bilersiň ýöne sen Öz dünýägaraýşyň, özbaşdak pikirlenmek ukybyň bar. Şoňa görä hereket etmelidiň. Aw. Görmeli, kimde gowy zat bar, kimde ýok. Şoňa görä hereket edibermeli. Ýöne nusgawy adam gerek bolýar. Şeýle ýagdaýlarda gerek bolýar. Hemmämize gerekli.
Hawa, şeýleräk bolýar. Bir adam agyr günleri, kyn günleri nädip geçenini bilmeli-dä. Hawa. Sebäbi onuň onuň gören kynçylyklaryny seniň görmegiň hem ahmal. Hawa. Meselem, köplenç dünýäniň şu zat bilime zady peýda getiren, şu dünýä peýda getiren adamlaryň arasynda ene-atasy ýok, ýetimler, zatlar bar. Eee, o soň näme? Garyp maşgalada önüp ösenler bar, daýhançylykdan çykanlar bar. Şu garaz, mümkinçiligi çäkli adamlar-da bular dünýäde. Beýleki adamlar ýaly baý däl. Şolar nädip, nämäni başaryp, nähili kynçylyklaryň hötdesinden gelip, şu derejä gelenini okasak, bilsek, ana onda başga gürrüň. Aw.
Tä ol eýýäm onuň başarnygyny görkezýär. Olaryň durmuşda özlerini görkezip bilme ukybyny görkezýär. Onsoň nädip şo durmuşda göreşipdir kynçylyklar bilen, päsgelçilikleriň üstünden nädip böküp geçipdir, şony şolara seredip, hä, şeýdip edibem bolýar eken diýip öwrenseň bolýar. Hawa. Meselem, men National Geographic-iň Albert Einstein-iň zadyny gördüm. Näme dokumentary? Dokumentary snow. O, şonu gördüm. Men bilemokdym bu adamyň zat öz şahsy durmuş hakynda da bize näme şoň teoriýalar aýdylýardy. Bir kitan sözi bar, şo aýdylýardy. Ýöne şahsy durmuşy ne gör görensoň bir hili zatlar adamlar eger bilmeýän bolsa, Şahsy durmuşyny kino edip görkezseň we şonuň Albert Aýnştaýndygyny aýtmasaň, ahlak tarapdan şoň eý bir erbet adam eken. Erbet diýmäýin-de, ahlak tarapyndan çöken adam diýip aýt aýdýarlar-da şony. Dogry. Ýöne şony Albert Aýnştaýn diýseň haýran galýar. Beh, bu adam öz maşgalasynda gowy durmuşy bolmandyr. Onsoň ahlak taýdan dym onýan zadam bolmandyr, ýöne indi görüp otursaň näme? fizik fizikanyň teoriýasyny uly peýda getiripdir diýýärdi. Hmm. Şeýdip görýän. Ýöne şo ýaňky aýdyşýany bize şo okuw kitaplarynda zadynda Albert Einsteiniň öz şahsy durmuşy durmuşy däldi, eden başarnyklary, üstünlikleri, teoriýalary, oýlap tapyşlary bize getirilýär. Iň gowy taraby-da. Bizem edil şuň ýaly adamlaryň gowy taraplaryny gözläp özümize nusga edinip bileris. Göz öňünde tutup bileris-de şo gowy taraplaryny. Hä, Döwran Rejepowa şuny ýaly, şuny ýaly, şuny ýaly adam welin ýöne Döwran Rejebiň oňarýan zatlary bar. Men şony nusga edinmeli. Ýa Gaýgysyzyň bir topar oňarmaýan zady bar, durmuşynda bir topar kemçiligi bar, ýöne birje zady oňarýar, men şony bir göreýin, belki gowy bolsa menem özüme nusga edinýärin diýip aýdyp.
Gaýgysyz şu oňarýan zady, oňarýan zadyny haýsy gözýetim bilen şony başarýarka? Şoň nähili pikirleri ba bolup şo zatlary e, göz ýetirip başaryp bilýär? Şo şony al, al aljak bolmalymyka diýen.
Hawa. Sen özüň hem dünýä göz ýetimim giňeýär-de soň. Elbetde, elbetde.
Sen eýäm şo taýda özüňe şony kabul etdirip bilseň, hatda üstüne goşup bilseň, has belli bir uly netijeler alyp bolýar.
Men geçen ýanky aýdyşyň ýaly e, Albert Einstein ýaly e, men Benjamin Franklini gördüm. dokumentariýasyny men haýran galdym. O ýaňky edip bilen ýaňky erbetçiligini edipdir da. Ýaňky belli bir netijelere gelmek üçin.
Hawa. Syýasy zatlar, hä, şeýlemi? Edil syýasy, syýasam däl. Öz durmuş ýaşaýşynda. Meselem, ýaňky ýeriň aşagyna girip, ony näşgünläp bir giden gyzlary alyp bile ýaşapdyr. Meniň şo ünsüm çekdi. Şon ýaly erbetçilikler edýän ekeni. Gyza, gyza zorlapdyrmy? Zorlanokda,
nähili aýtsam, keýpçilik, keýpçilige ýatýan ekeni meselem, belli bir wagtlap. Şon ýaly häsiýetleri bar ekeni. Düşnükli. Başga başga zatlar hem bardy ýöne ýanki 100 Benjamin Franklin ýanki 100 dollaryň üstündäki adam. Hä.
Ýok, aýtmaly. Soň şon ýaly zatlar kän. Şoň üçin kimi mysal alýanyňy, kimiň göz ýetimini mysal alýanyňy dogry bilmeli, dogry ädim ätmeli.
Hawa. Ylalaşýan. Sen sen Tomson näli geçýär? Temadan çykaýyn men. Temadan çykaly. Men Tomson erbet däl, men şu Kaliforniýada howa gowy. Men Kaliforniýanyň ýokarlarynda ýaşaýan. Şu wagtam aslynda göçüp barýan. Eýýäm 6 aýyň içinde 3-nji gezek göçýän diýen ýaly. Hmm. ýa şu wagt ulagyň öz maşynyň içinde otyryn ýolda göçüp barýakam seň bilen wagt belledik şo wagty men alawçy bolmaýyn diýip bir gyrada durup gidip barýakam hmm. şony edişim ýanymda bir giden ulagymyň içi boşlarymdan doly
Geçirip geçirip bir ay soňa geçiräýdik bunu. Ýa bir ay soň edýäs.
Ýöne her hepde ederse. Hatta e, soraglara da jogap bereli. Soraglar ýazylypdyr. E, Ýazylypmy sorag? Soraglar bar. Olara jogap bereli. Ondan soň e, teklip eden oglanlar bar. Olar bilen hem edeli. Meselem Computer Science ýaňky kompýuter inženerçiligi barada men pikirlerimi aýtmak isleýän diýip bir oglan teklip etdi. Olar ol oglana minni kerek, indi kepde goşaly näme diýerka diýeli.
Hä, bor, bor, şeýt edeli. Nesip bolsa. Ym, Onda jemleýji sözleriň bilen tamamlaýaly. Näme aýtmak isleýäň iň soňy? Eee, aýtmak isleýänim, şu bada zat uniwersitetler, uniwersitetlerde synaglar başlaýar, ýokary okuw Haw. jaýlaryna. Eee, awgustda eýýäm başlaýmaly. Bir, bir üstünlik diläli. Bulara üstünlik ýar bolsun. Näme, maňlaý derilerini döküp şu wagta çenli okadylar. Oňam gowy netijelerini alsynlar. Dokument tabşyrylykda, tabşyrylyşka gutaramam bolup. Hawa. Görüberdik bagtlary açylyp gitsin hemme diňleýjilerimiziň. Hawa, wi, hawa, şo uniwersitete gatnaşýanlaryň hemmesine üstünlik dileýän.
No biz diňleýän diňlemeýän hem men bata açylyp bir uniwersitete bir ýoly açylyp gidibersin. Okap ýörenlere de täze ýyl, täze e, başarnykly okuw ýyly dileýän. Hawa. Gowy dynç alsynlar ýöne okuw. Hawa, gowy dynç alsynlar.
Biz bilen pikirlerini paýlaşsynlar. Biz ylym barada gürleşýäs. e, täze pikirler barada gürleşýäs. Hawa.
Hawa şeýle-de. Onda
e, sawallaşaly. Hemmeşe gowy gün, gowy hepde geçirmegini dileýän. Menen şeýle dileýän.
Indi gezek e, täze mowzuklar bilen e,